Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt esou lues zur Gewunnecht, datt mer hei am héijen Haus iwwer Covid-19-Gesetzer net nëmmen diskutéieren, mee se dann dono och nach ofstëmmen. De Projet de loi 7634, iwwer dee mer dann haut ofstëmmen, gesäit vir, weider Contrainten a Sanctiounen anzeféieren, fir esou de Coronavirus hoffentlech laangfristeg ënner Kontroll ze bréngen. Mir Pirate fannen d'Zil vun dësem Text, an domadder hunn ech och keng Schan dat zouzeginn, nobel. Et ass awer esou, datt mer eis froen, ob se et wierklech wäerte packen, déi Infektiounszuelen erofzekréien, ob déi Mesuren, déi mer haut stëmmen, da wierklech déi richteg sinn, ob se duerginn. Fir eis ass d'Regelung mat den 10 Leit dat richtegt Zeechen, mee ob et eis schlussendlech un d'Zil bréngt, sief emol dohigestallt. Wéi d'Mënscherechtskommissioun an hirem Avis ënnersträicht, ass et primordial, fir esou Gesetzesprojete wéi deen heiten, dee fundamental Rechter vun de Biergerinnen a Bierger aschränkt, genuch Zäit anzeplangen. A jo, ech si mer bewosst, datt mer déi Zäit net ëmmer hunn an datt et muss séier goen. Ech sot awer schonn, beim Gesetz, wat mer haut ofänneren hei op dëser Plaz, datt mer, an do waren d'Zuele scho sou, wéi se se waren, datt mer besser hätten, dat Gesetz net ze stëmmen, d'Amendementer ze maache mat deem, wat mer haut stëmmen, an dann zesummen ofzestëmmen. Bref, d'Majoritéit huet entscheet op Salamitaktik ze setzen an domadder eis nach eng Kéier ënner Zuchzwang ze bréngen, ganz séier net nëmmen Amendementer ze huelen, mee en neit Gesetz. Dat ass e Choix, dat ass e Choix, deen ech, net onbedéngt begréissen, dass e Choix, deen dozou gefouert huet, datt d'Chamber ganz séier huet misste schaffen. A wa séier geschafft gëtt, an dat hunn e puer Kollege schonn ugeschwat, da geschéie Feeler, da ginn et Saachen, déi ee vläit iwwersäit. Dat féiert och dozou, datt Avisen nëmme sommairement kënne gekuckt ginn an net komplett. Ech mengen do den Avis vun der Dateschutzkommissioun, dee sécherlech, déi nämmlecht Fro scho beim éischte Projet u sech hätt missten opwerfen, an dat weist, datt, wann een da fir d'zweet iwwert deen nämmlechten Text kuckt, ee vläicht nach Saache fënnt, déi, jo, bei der éischter Kéier schonn hätte kéinten opfalen, wa mer Zäit gehat hätten. Soit, Zäit ass eppes, wat mer hei net hunn. Zäit ass eppes, e Luxus, dee mer eis net leeschte kënnen. Mee propper Gesetzer schreiwen, dat ass kee Luxus. Dat ass eppes, wat mer u sech missten als Grondlag gesinn, als de Minimum, fir deen d'Chamber u sech do ass. An et ass u sech all Institutioun, an et ass net nëmmen der Regierung hir Schold, et ass net der Chamber hir Schold, et ass net dem Statsrot seng Schold, et ass eis Schold alleguer, datt mer iwwerhaapt an deem Zäitdrock sinn. Et geet hei net drëm ze stigmatiséieren, ob déi eng oder déi aner Bevëlkerungsgrupp elo méi Party gemaach huet, méi prekär wunnt, sech méi séier oder méi schwéier ustécht. Et geet drëm, alleguerten zesumme Responsabilitéit dofir ze iwwerhuelen, datt dee Virus hei sech net weider ausbreet. Meng Virriedner si well am Detail op déi eenzel Mesuren agaangen. Loosst mech awer op e puer Punkten zeréckkommen, wou et fir d'Piraten dach e bëssen hapert. Effektiv indiquéiere rezent Recherchë vun der Covid 19 Taskforce eng Necessitéit, fir déi privat Rassemblementer ze limitéieren. Wann ee leschte Weekend gesinn huet, wat um Stau lass war, wann ee gesäit, wat douréischter lass ass, d'Schüler squatten am Park, Jonk an Al versammele sech bei Aperoen a Grillpartyen, jo, de Virus ass net nëmmen op deene grousse Partyen, de Virus verdeelt sech och am Privaten. Dat ass net forcément eng Party mat 100 Leit, dat kann och den Owend sinn, wou een zu sechs zesummesëtzt. Dofir muss ee sech d'Fro stellen, ob déi Limitatioun, fir et op 10 erofzesetzen, net éischter eng Limitatioun ass, fir den Traçage méi effikass ze maachen. Et hëlleft de Leit, hir Kontakter méi einfach nozevollzéien. D'Infektioune ginn einfach doduerch, datt een eng arbriträr Zuel an den Text schreift, net erof. Et gëtt just méi einfach, Infektiounsketten nozevollzéien. De CCDH kënnt och zum Schluss a seet, datt et u sech eng Fro vu Kohärenz ass. Wa mer eis nämlech bei Decisiounen op wëssenschaftlech Erkenntnisser baséieren, da musse mer verstoen, datt et wichteg ass ze klären, firwat de Risiko am Private méi héich ass wéi op anere Plazen. Ass et, well Distanciatiounsreegelen, manner eescht geholl ginn, ass et, well et nun emol kee Spaass mécht, fir och nëmmen zu sechs mat enger Mask um Dësch ze sëtzen, bei engem Pättche Wäin oder bei enger gudder Grillwurscht. T'ass warscheinlech dat. T'ass warscheinlech, datt mer alleguerten am Privaten, onofhängeg vun der Unzuel vu Leit, eis Geste barrièren e bësse vernoléissegen. A genau dofir, mengen ech, ass et wichteg, datt mer hei e Symbol setzen. E Symbol, wat, an och dozou hu mer scho geschwat, net wierklech vun der Police enforcéiert ka ginn. Et ass nämlech esou, datt mer net, an den Här Bausch huet dat richtig gesot op rtl, e wëllt net an engem Policestaat liewen. Mä ech wëll och net an engem Staat liewen, wou de Premier der Police, an enger Pressekonferenz seet, Ma fir dat doten ze enforcéieren, kënnt der iech jo virun d'Hausdier vun de Leit stellen a Stréchlëschte féieren. Dat war e staarkt Stéck. A wa mer dann net an engem Policestaat wëlle liewen, ma da musse mer ganz kloer soen, Dat dierf et net sinn. An et ass och schwéier de Leit dobaussen ze erklären, datt se fir eng Privatparty an engem Restaurant zu 20 däerfen zesummekommen, op zwee Dëscher opgedeelt, an datt 12 Klassekameroden, déi sech all Dag an der Schoul gesinn hunn, net duerfen ouni Restriktiounen am Éislek op enger Wied e Picknick maachen. Och dat ass eng Fro vu Kohärenz. Mir mussen also amplaz op Repressioun hei sécherlech och op eng besser Sensibiliséierung a Kommunikatioun setzen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et feelt eis an dësem Text heiansdo um Punch. Während am Horesca-Beräich ganz staark Sanktiounen geholl ginn, Sanktiounen, déi, wann een den Anekdoten, déi mer bis elo héieren hu gleewe kann, néideg sinn, well sech eng ganz Rëtsch Betriber dach einfach net un d'Reegele kënnen halen oder wëllen halen. A ween e puer Mol erwëscht gëtt, ma do huet esouguer d'Chambre des Métiers gesot, datt déi Sanktioun vun der temporärer Suspensioun vun der Autorisation d'établissement ok ass. Wann d'Chambre des Métiers seet, datt dat vläicht dee leschten Outil ass, da mengen ech, kann een dat roueg esou matdeelen. Wat eis awer feelt ass, an dat huet de Marc Baum virdrun ugeschwat, e bëssen den Ënnerscheed zwëschent deenen eenzele Mesurë. Mir hu lo eng Mesure 25 bis 500 Euro drastoen, fir wann een d'Quarantän oder en Isolement brécht. Et bleiwen eng Rëtsch oppe Froen an där Mesure. Et bleift och eng Fro vun der Appréciatioun herno. An ech mengen, mir kënnen déi wierklech Wierkung vun där Mesure réischt gesinn, wa mer wierklech den État des lieux herno maachen. Ech mengen, eng zweet Saach, déi ech och schonn dobaussen e puermol gesot hunn, ass déi vun de Rassemblementer, déi méi spontan sinn. Mir hunn haut e Problem, datt et ganz schwéier ass, dat ze kontrolléieren. Mee ech si weiderhin der Meenung, datt d'Police an all aner Forces de l'ordre, déi mer zu Lëtzebuerg hunn, sollten op Sensibiliséierung setzen. An ech ka ganz gutt domadder liewen, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wann et dann um Stau vläicht e puer Avertissements taxés fir ze parke manner ginn. mee dofir d'Poliziste mat hirem perséinleche Schutzequipement iwwert d'Wise ginn an de Leit soen, se solle wannechgelift hir Distanz halen, se solle wannechgelift ebe grad d'Sécherheet priméiere loosse vis-à-vis vun engem onkontrolléierten Austausch ënnerteneen. Mir sollen d'Gesondheet an de Virdergrond stellen, ganz ouni nécessairement op Repressioun ze setzen, mee andeem mer sensibiliséieren. A wann ech vu Repressioun schwätzen, da bleift mer awer nach ee Saz am Kapp hänken, an dat wäert och dee sinn, un dee d'Piraten schlussendlech, Ofhängeg maachen, ob mer eis enthale wäerten oder fir dese Projet stëmme wäerten. An dat ass de Saz, wou den Här Bausch op rtl, an ech mengen, oder ech hoffen, et war e Lapsus, gemengt huet, bei Sanktiounen, nodeem eng Sanktioun geschwat wär, misst dann dee Sanktionéierte seng Onschold beweisen, an net, wéi dat an engem Rechtsstaat ass, Misst de Staat him seng Schold beweisen?
Dat steet esou op rtl.lu. Wann Dir sot, rtl hätt dat erfonnt, dann huele mer dat esou zur Notiz. Dat steet op rtl.lu, gitt kucken.
Den Här Goergen huet nit d'Wuert, mee den Här Clement huet d'Wuert.
Merci, Här President. Ech kommen zu menger konkreter Fro un den Här Bausch, wou en hei mat Schnaufen a mat scho jäizen warscheinlech eppes gesot huet. Här Bausch, wéi wor Är Ausso wierklech gemengt? Dann kënnt der eis jo hei an der Chamber soen, datt rtl iech do falsch zitéiert huet. Rtl schreift ganz kloer, datt dir dat esou gemengt hätt. Wann dir eis do de Contraire sot, da kann ech ganz gutt domadder liewen. Ech wëll um alle Fall an engem Rechtsstaat liewen. Ech wëll net an engem Policestaat liewen. Mir wäerten dëse Projet, Eis entweder enthalen, falls den Här Bausch dat wierklech esou sollt gesot hunn. A wann Der eis wierklech hei confirméiert, datt Der et net gesot hutt, da kënne mir dëse Projet matstëmmen, well mir der Meenung sinn, datt et e wichtige Schrëtt ass, mee net dee leschte Schrëtt ass. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement.
Den Här Bausch kritt d'Wuert wéinst Vue personnelle.